האט די גוישע חדשים עפעס איינגעלייגט מיט אונז אידן? לאמיר זאגן דזשעניוערי פירסט ניו יער האט עפעס מיט אידן איינגעלייגט? די תירוץ איז יא. והא ראיה, קוק וואס שטייט אין שולחן ערוך ווען הייבט מען אן זאגן מסיימת אל המותר דעסעמבער פיפט. דאס טייטש די גוישע חדשים דארף אויסקומען צו א געוויסע טאג און דעמאלטס הייבט מען אן זאגן מסיימת אל המותר. און די זעלבע זאך ניטל. געוויסע קהילות האלטן ניטל דעסעמבער טווענטי פיפט און געוויסע קהילות האלטן עס דזשעניוערי סיקסט, איז ווייטער נוצט מען די גוישע חדשים. ס'איז דא צוויי מיני לוחות'ן, איינס איז די זון איינס איז די לבנה, די יוראפעישע וועלט און אפילו די איסטערן עיזשען ווארלד נוצט די זון לוח, די זון קעלענדער, סאו די אלע דזשעניוערי פעברוארי מארטש דאס איז דאס גייט אויף די זון, און נאכדעם איז דא א לבנה לוח וואס די אראבערס נוצן, דאס גייט נאר אויף די לבנה, און אונז אידן האבן צוזאמגעשטעלט ביידע צוזאמען, סאו אונז אידן גייען לויט די לבנה, דאס טייטש אנהויב חודש איז ווען די לבנה הייבט זיך אן א נייע חודש, און אנהויב יאר, ראש השנה ביי אונז איז ס'איז דא צוועלף מאל א יאר וואס די זון ווערט קליין און גרויס און מען הייבט זיך אן א נייע סייקל, און דעמאלטס ווערט ראש השנה. סאו אונז גייען לויט די לבנה אבער אונז רעכענען נאך די זון. און די סיבה פארוואס אונז רעכענען ביי די זון איז ווייל די זון גייט ארום די וועלט דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק טעג מיט א פאר שעה וואס מען וועט באלד צוקומען צו די פאר שעה, און די לבנה גייט ארום די וועלט דרײַ הונדערט פֿיר און פֿופֿציק טעג. נאר וואס געשעהט איז די לבנה איז עלף טעג ווייניגער ווי די זון, סאו אויב מען וואלט געגאנגען נאר אויף די לבנה וואס וואלט געשען איז אז ס'וואלט דורכגעגאנגען אפאר יאר און אינמיטן וואלט אויסגעקומען פסח אזוי אינמיטן זומער, ווייל ס'וואלט זיך געדרייט, און נאכדעם איז דורכגעגאנגען נאך אפאר יאר און פסח וואלט אויסגעקומען אינמיטן ווינטער, וואס טייטש איין יאר וואלט מען געקענט אריינגיין אין די סוכה אין די גרעסטע פרעסטן, לייק אזוי ווי אינמיטן דזשעניוערי פעברוארי איר ווייסט ווען ס'איז עכט קאלט און הויכע שניי און די גאנצע סכך וואלט געווען פול מיט שניי, און נאכדעם וואלט געקענט זיין פסח.

און משל שביעית דארף זיין חג הקצר און חודש ניסן איז חודש האביב סאו דאס טייטש עס דארף אויסקומען אין די ספרינג טיים ווייל ווען מען פלאנצט אין די פאלס דעמאלטס זייט מען אן דעמאלטס פלאנצט מען און מען לאזט עס וואקסן אונטער די ערד די גאנצע ווינטער און נאכדעם נאכן ווינטער ביי ספרינג טיים הייבט עס אן ארויסשפראצן סאו וועגן דעם למשל וואס היינט אלע מטר הייבט מען אן דעצעמבער פיפט, ווייל לויט די חשבון קומט אויס אז דעמאלטס ענדיגט מען פלאנצן און דעמאלטס דארף מען בעיקר צוקומען צו די טאלן די רעגן כדי עס זאל קענען גוט וואקסן, און נאכדעם שביעית דארף שוין זיין די ענד פון די שניידן, פארשטייט זיך דאס אלעס גייט אויף ארץ ישראל, ס'איז דא פלעצער למשל דא אין אמעריקע ניו יארק, נישט גאנץ אמעריקע, איך רעד ניו יארק, אדער פארסט ארויף מער צו קענעדע, די ווינטער איז אביסל לענגער, אסאך מאל די דעיטס נישט עקזעקטלי די סעים, באט לויט ארץ ישראל קומט אויס די חשבון ביי דעסעמבער פיפט ענדיגט מען פלאנצן, און מען לאט די ווייץ און אלע אנדערע תביעות וואקסן אונטער די ערד, קודם הייבט עס אן וואקסן אונטער די ערד און עס קומט ארויס שפעטער. און ווען ס'קומט שביעות איז שוין נאך מ'האט אפגעשניטן אלע תפילה, סאו וועגן דעם די אידישע חדשים דארף קענען בעלענסן מיט די גוי'אישע חדשים, ווייל ס'דארף קענען בעלענסן מיט די סיזענס, סאו וועגן דעם האבן אונז אזאך ווי א איבער יאר, ווייל היות אונזער חדשים איז מיט עלף טעג ווייניגער ווי די סיזענס, ס'טייטש די גוי'אישע חדשים איז די סיזענס, סאו אונזער חדשים איז עלף טעג ווייניגער ווי די סיזענס, סאו יעדע פאר יאר ווערט עס זייער פארדרייט, ווערט עס שוין כמעט א חודש אפגערוקט, איז מילא מאכט מען איבער יאר, און אזוי באלאנסט זיך עס צוריק אויס. סאו די גוישע חדשים איז מער אויף די סיזענס, ספרינג, ווינטער, סאמער, פאלס, ס'איז א ס'איז מער א סיזענעל זאך. און להבדיל ביי די ערבות היות זייער לוח גייט נאר אויף די לבנה, סאו וואס געשעהט איז זייער חגית האט נישט קיין צייט, ס'קען אויסקומען איין מאל אין די ווינטער און אפאר יאר שפעטער אין די זומער די זעלבע חגי. פארוואס? ווייל זיי האבן נישט אריינגעלייגט די זון צו מאכן בעלענס, זיי האבן נישט אזאך ווי א איבער יאר, אז מילא וועגן דעם איז אלעס צופארן. בה לויט זייער לוח איז נישט דא קיין חשבון אבער אונז אידן האבן צוזאמגעשטעלט די לבנה מיט די זון כדי אונז זאלן קענען גיין לויט די לבנה אבער ס'זאל נאך אלץ זיין אויסגערעכנט נארמאל די ימים טובים זאל אויסקומען די סיזען. ניין נעם עס אריין די חדשים פון דזשעניוערי פעברוערי לויט די זון איז אביסל פארדרייט ס'איז פארדרייט מיט עלף טעג דאס טייטשט אז ווען ס'ניו יער טייטש אז ס'איז עכט דעסעמבער טווענטי. און דאס איז די סיבה פארוואס רוב קהילות, כ'מיין רוב קהילות, אויב נישט א גרויסע חלק האלטן ניטל דזשעניוערי סיקס, ווייל ניטל האלט מען און דעסעמבער טווענטי פיפט, וועגן דעמאלטס איז די טומאה פון די גוים. סאו היות די ריכטיגע טאג פון ניטל איז דזשעניוערי סיקס, ווייל פון דעסעמבער טווענטי פיפט ביז דזשעניוערי סיקס האסטו עלף טעג, סאו מילא רוב קהילות טענה'ן אז דעמאלטס איז די ריכטיגע טאג, און ס'איז דא וואס טענה'ן, ניין היות די גוים היינט האלטן דעסעמבער טווענטי פיפט איז מילא וועגן דעם איז דעסעמבער טווענטי פיפט. נאר וואס איז געשען איז, וויאזוי די גוי'אישע לוח האט זיך פארדרייט, כ'רעד די זון ליכט וואס די גוים נוצן, וואס איז געשען איז אז די זון דרייט זיך ארום די וועלט דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק טעג א יאר מיט אפאר שעה, סאו יעדע פֿיר יאר ווערט שוין א גאנצע טאג, סאו היינט צוטאגס האבן די גוים אויך אזאך ווי א איבער יאר, ס'הייסט א ליפ יאר. יעדע פֿיר יאר מאכט מען פעברוארי פון פעברואר טווענטי עיט מאכט מען נאך איין טאג ס'ווערט פעברואר טווענטי ניין א רעגולער פעברוארי האט נאר טווענטי עיט דעיס סאו א ליעפ יאר לייגט מען צו נאך א טאג איז דא פעברואר טווענטי ניין דאס טייטשט אז אם איינער איז געבוירן פעברואר טווענטי ניין האט ער נאר איינמאל אין פֿיר יאר א בירטדעי. סאו דעי ליפ יער וואס דאס טוט, ס'בעלן צוריק די גויאישע חדשים צו מאכן אז ס'זאל נישט ווערן פארדרייט צופיל, אבער אמאל האבן זיי דאס נישט געהאט, סאו זיי האבן געהאט פלעין א לוח וואס איז געגאנגען נאר אויף די זון, און וואס איז געשען איז אז זיי האבן נישט געמאכט קיין ליפ יער, און ס'איז דורכגעגאנגען אפאר יאר, אינמיטן האט מען אנגעהויבן זען ווי די סיזענס זענען אויף, ווי פלוצלינג ס'הייבט אן ווערן צו פרי ספרינג, די ווינטער איז נישט אין די צייטן, מ'האט אנגעהויבן זען ווי זאכן מאכן נישט קיין סענס, האבן זיי זיך דעמאלטס געכאפט אז מ'דארף מאכן א ליפ יער, האבן זיי געגאנגען זיי האבן געגעבן א דריי צוריק אבער זיי האבן זיך נישט צוריק געדרייט אויף די געהעריגע וועג. סאו היינט צוטאגס איז דא זייער ווייניג באט ס'איז דא אזא מושג פון געוויסע גוים וואס האבן עכט גע'חזר'ט אסטראנאמי, דער וואס האט געלערנט אסטראנאמי און פארשטייט פונקטליך וויאזוי מען זעהט אויף די זון ווען ס'הייבט זיך אן א נייע סייקל א נייע יאר ווייסט אז ס'איז פארדרייט אביסל מיט אפאר טעג און ס'איז דא ביי די גוים געוויסע גוים איך מיין אין גריכעלאנד אדער ערגעץ אין יענע געגענט איז דא עפעס געוויסע גוים וואס זיי האלטן טאקע די ריכטיגע לוח צו מיט צוויי טעג אפגערוקט. צו דריי טעג אפגערוקט אבער זיי טענה'ן אויכעט אז ס'איז פארדרייט. סאו למעשה איז אז למשל היינט איז ניו יער אסאך מענטשן קוקן אן וואס האט עס מיט אונז אידן איינגעלייגט ס'איז א גוי'שע חאגע וועלן וויסן ס'איז טאקע א גוי'שע חאגע און ס'איז אפילו ס'איז טאקע נישט ניו יער אבער היות די וועלט רעכנט היינט אלס ניו יער ווייל זעסט דאך אליין אז שולחן ערוך שרייבט אז מ'זאל אנהויבן זאגן וואס היינט אלעמוטא איז דעסעמבער פיפט. סאו דאס טייטש טאמער לו יצוייר די גוים וועלן דעסיידן צוריק צו טוישן און צו מאכן עלף טעג צוריק וועט מען דארפן מאכן א הוראה דארט אין שולחן ערוך אז ווי זיי הייסן מען הייבט אן זאגן וואס היינט אלעמאל טאר עלף טעג פריער באט היות די וועלט האלט אז דאס איז ניו יאר איז עס כאילו ניו יאר סאו ס'איז טאקע נישט ראש השנה פאר אונז אבער ס'איז נישט אזוי ווי כאילו איז א גוי'אישע זאך ס'איז אויך פאר אונז אידן דאס האטס א גוטן טאג.